Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Сез көн темасы тапшыруын карыйсыз, студиядә Гөлназ Кәшаева. Бүген безнең студиядә кунакта юл хәрәкәте иминлеге пропагандалау инспекторы, полициянең өлкән лейтенанты Ландыш Фәрхутдинова. Хәерле кич сезгә! Хәерле кич, Гөлназ! Хәерле кич, хөрмәтле Түбән Камалылар! Ландыш, Түбән Камада каникуллар бара. Ата-аналар штә, Балалар урамда, бала травматизмы арта. Сезнең оешма балаларны юл һәлакәтеннән саклап калыр өчен нинди чаралар, акцияләр, нинди профилактик эшләр алып барыла? Түбән Камада 17 марттан алып 30 мартка кадәр Язгы каникуллар дип исемләнгән махсус чара уза. Әлеге чара барышында безнең ЮХИДИ хезмәткәрләре мәктәпләрдә булып, балаларга юлаша ничек дөрес чыгарга, юл билгеләрен исләренә төшерделәр, әңгәмәләр, линейкалар үткәрделәр. Шулай ук безнең дүшәмбе көнне зур сәүдә үзәкләре каршында Машина йөртүчеләргә ход дип исемләнгән махсус акция узды. Әлеге акция барышында балалар машина йөртүчеләргә, шулай ук җәяүлеләргә матур хатлар язып, рәсемнәрен ясап, әлеге хатларны машина йөртүчеләргә, җәяүлеләргә тапшырдылар. Шулай ук җомга көнне безнең

Ә балалар катнашы белән дүрт авария булса, аларда биш бала төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре ала. Быел исә бүген көндә балалар катнашы белән өч авария булып, аларда өч бала тән җәрәхәтләре ала, өч бала имгәнә. Әлеге чаралар, акцияләр, әңгәмәләр, рейдлар үткәрү нәтиҗәсендә балалар катнашы белән булган аварияләр саны кими. Шуны, шунысы сөендерә. Ландыш менә кызганычка каршы төрле мәгълүмат чаралардан, интернет аша, яңалыклар тапшырында күрәбез. Балалар катнашында булган юл хәләкәтләре турында еш кына ишетергә туры килә. Менә сорауым шундый, юлда йөрү кагыйдәләрне балалар үтәмиме, әллә автомобиль йөртүчеләр күбрәк гаеплеме? Менә андый статистикада бармы ул берәр? Балаларны яки машина йөртүчеләрне генә гаепләп булмый. Безнең балалар да, кызганычка каршы, шулай ук машина йөртүчеләр дә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очраклары теркәлә. Әйтергә кирәк, менә балалар катнашы белән безнең әйтүемчә инде өч авария булды әйме. Шуларда бер бала пассажир, рәвешендә авария очрагына эләкте. Тагын ике бала, э, пешеход, җәяүле рәвешендә авариягә юлыкты. Э, беренче очракта ул безнең гыйнвар аенда булды. Э, Чистай Түбән Кама юлында ике машина бәрелешә һәм Э, шул авария нәтиҗәсендә бер бала тән җәрәхәтләре ала. Ләкин ул махсус кресло утыргычта утырып, иминлек каешларын эләктергән булганга, Аның тән җәрәхәтләре авыр булмый. Тагын ике очрак, әлеге ике очракта балалар җияүләр рәвешендә авариягә юлыгалар. Беренче очракта балалар юлны тиешле урында чыкмый. Җияүләр кичүе балалар алдында була, ләкин балалар әлеге җияүләр кичүенә барып җитми, юлны тиз генә тиешсез урында йөгереп чыгарга булалар. Шул арада 25 яшьлек стажы булган машина йөртүче балаларның кинәт кенә юлда чыгуын көтми, малайларның берсен бәрдерә һәм шулай ук юл кырыенда торган КАМАЗга бәрелә. Авария нәтиҗәсендә әлеге малайның Аяк ысына. Һәм тагын бер очракта, шулай ук балалар мәктәптән кайтышлый, җәяүләр кичүеннән юл аша чыгалар. Мәктәптән өйгә кайтышлый була әлеге очрак. Шулай ук машина астына эләгәләр. Тиздән кар эреп бетә. Балаларның күбесе велосипед, самокат, сегвей, гироскутерлар да йөри башлаячаклар. Менә аларны куллануда ниндидер чикләүләр бармы? Әйтергә кирәк, безнең әле карар бетмәде, ләкин бу атнада безнең инде бер велосипедчы белән бәйле авария очрагы теркәлә. Әлеге велосипедчы җәяүләр кичүеннән велосипедтан төшмичә уза һәм машина астына эләгә. Ашыгыч ярдәм килеп, аңа беренчел ярдәм күрсәтә. Шуңа бәйле рәвештә барлык түбәнкамалыларга мөрәҗәгать итәсебез килә, велосипедта барганда, җәяүләр кичүенә килеп җиткәч, велосипедтан төшеп, җәяүләр кичүеннән җәяү чыгарга кирәк, велосипедтан утырып түгел. Шуңа бәйле рәвештә инде велосипедчыларга карата штрафлар каралган. Әгәр дә велосипедчы җәяүлеләр кичүеннән велосипедта утырып уза икән, әлеге велосипедчыга 800 сум күләмендә штраф каралган. Хәзерге вакытта штрафлар күләме арттымы? Юк, безнең штрафларның күләменә артмады. Шул ук Дәрәҗәдә калды, әгәр дә инде машина йөртүче иминлек каешларын эләктерми икән, әлеге машина йөртүчегә карата 1000 сум күләмендә штраф каралган. Әгәр дә инде балаларны махсус кресло-утыргычларга утыртмыйлар икән, монда инде штраф күләме 3000 сум тәшкил итә. Әгәр дә җәяүлеләр юл кагыйдәләрен бозалар икән, светофорның кызыл утына чыгалар яисә Җәяүләр кичүендә түгел, ә тиешсез урында юлны чыгалар икән, бу очракта әлеге җәяүләргә карата 500 сум күләмендә штраф каралган. Ну, әйтергә кирәк, әгәр дә әлеге штраф күләме 20 көн эчендә түләнә икән, штраф күләме ике мәртәбә кими. Үзем машинада йөргәндә һәрвакыт күзәтәм, юл аша үткәндә күпчелек балалар телефоннарына мавыгып, колакларына наушник киеп, юлга игътибарын югалталар, ишетмиләр, күрмиләр. Шуңа күрә шушы очракта юл һәлакәте булуы бермәчә арта. Шуны булдырмас өчен, Ничек балаларга җиткерергә? Сезнең тарафтан ниләр эшләнә? Уку йортлары, мәсәлән, бала бакчасы, мәктәпләр белән нинди формада эш алып барыла? Язгы каникуллар башланыр алдыннан безнең ЮХИДИ хезмәткәрләре мәктәпләргә барып, балалар белән әңгәмәләр, линейкалар үткәрделәр. Шулай ук ата-аналар белән җыелышларында катнаштылар, юл хәрәкәте кагыйдәләрен аңлаттылар, өйрәттеләр. Юл аша ничек чыгарга, велосипедта юлына ничек чыгарга, барысын да аңлатып, өйрәтеп, каникулга балаларны озаттылар. Балалар бакчалары белән без төрле чаралар үткәрәбез. Мәсәлән, Май чабу бәйрәмендә катнаштык, Нәүрүз бәйрәмендә катнаштык. Балалар бакчаларына килеп, әлеге менә шул бәйрәмнәрдә катнашып, юл хәрәкәте кагыйдәләрен шулай ук балаларга, кечкенә балаларга, балалар бакчасы балаларына аңлаттык. Ә инде югары уку йорты студентлары белән без төрле акцияләр үткәрәбез. Аларны үзебезнең акцияләргә чакырабыз һәм бергәләп акцияләр оештырып үткәрәбез. Аларны шулай ук юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләрен ничек үтәргә кирәклеген аларга шулай аңлатабыз. Акцияләр, мероприятиеләр аша. Юл иминлеге инфраструктурасында ниндидер җитешсезлекләр булган вакытта, мәсәлән, светофор эшләмәү, тиешенчә Юл яктыртылмаган, мәсәлән, әйме, юлны чыга торган махсус урыннар җитешмәү. Менә ул вакытта җәяү йөрүчеләргә, автомобиль йөртүчеләргә кайда мөрәҗәгать итәргә, кайда язырга? Безнең Эчке эшләр идарәсендә дежур частьтә Махсус телефон бар, аның номеры 49 24 90, ул тәүлек буе эшли, әлеге телефон номеры буенча шылтыратып, үзегезнең теләк, мөрәҗәгатьләрегезне җиткерә аласыз. Тагын бер тапкыр әйтеп китим, аның номеры 49 24 90. Ландыш, әнгәмәбезне тәмамлап, ата-аналарга нинди киңәшләр, мөрәҗәгатегез бар? Хөрмәтле түбәнкамалылар, сезгә мөрәҗәгать итәсебез килә. Балаларга юл кагыйдәләрен үзегезнең үрнәгегездә аңлатсагыз иде. Шулай ук җәяүләр кичүенә җиткәч, велосипедчылар юлны җәяү чыксалар иде. Шул вакытта безнең аварияләр саны бермә-бер кимер иде. Шулай ук барлык машина йөртүчеләргә дә мөрәҗәгать итәсебез килә. Рөхсәт ителгән тизлекне арттырмагыз, иминлек каешларын эләктерегез.